chikura, atakeire amanye ekora nekura neyemo abwate. Bono ekero bachia bare chiabere chinke bono bateba ng'a onye bagochia ase polisi inki batakeire bakore ase buna korwa ase eground. Rende bachore abarai barire gochia korera ase omwaka oyo 2022. Karibu sana. Asante. Mm. Mbuya mono.
Na bono

Nobwate obosibore bw'ogoparticipate, participation, nonya ne. Okwebwatania,
okwebwatani bene. Oko, eeh, ogot.
Enderera motwe aye.
Eeh, ase chiemeroberi ya ye chikura korwa muna egochaka ekero ekero kwaigure bagoteba ng'aki registration ye chikura nero genda nonya na ogoconfirm ng'a manye nere ninde registered nonya kwe kwerigete kare genda aye oconfirm ng'aki inche ekeriango gose ekura yane mbuya ere naende nomae notakeire ko kogenda oake ekura eki naende nakwana oake ekura eyo ne jukumu yako buna bono iga ntobwate egento gekorokwa ng'a apathy abanto yaani barosire Barosirie ase engencho agoteba bono inche ora nki gochi gochencha. Ekero ogotwara eattitude enga buna eyio, already igo nari kwaira bono ecounty yao roche, nari kwaira eserekari yao ekoire buna etagete, ekiagera torabeka ekerengereri kiao buna otagete ogamberwa. Na omorembe nakwana, eki negento kia eng'encho ase twensi pi, to maintain omorembe kera engaki, naende ntoreta chibura buru kera chingaki. Na chingaki chinyinge buna abanto baito ba boda boda, that is why okonyora buna bono reforms gete chitagete koretwa ase eng'encho boda boda bagokagerwa ng'a nabo bagotumeka bobe. Abanyasiasa bamanya ng'a eke nakio ekeombe kere ndanyore bwango iga ekenge, ng'ire bakore.
nabatagete. Igo ntitoarao ebinto buna ebio biokoengechia ase activities chimbe chingaki echi chia chikura. That's when toratware omorembe naende ekiagera after chikura obogima bwaito goika bogenderere. Igo goika tomanye igo ng'a eyio nere emeremo yaito buna abaki chikura. Yeah.

nyomba buna bono chikampeni iga ogo political choices chiao igokoba ekiama kia onye gotagete koba Azimio eywo igoro yao onye gotagete kogenda Kenya kwanza eywo igoro yao onye gotagete UDA iyo ni eywo ne right yao nao nabo ogo form a party yao nabo oko participate ase activities chie party yao buna ere naende o campaign o promote. Epatia, omonto nobwate obosibore bw'ogokora igo. Na egento kende nkeri ng'a richiko rinde ng'a twainishwe two thirds. Na nonye ne chipati echi, there is lots, ase eng'encho tomaete ng'a abang'ina baito, abande ntore ntori bwango kogenda ase chi chisiasa because tokogana igoro ya ekemira kiaito na ekero kinkere oino. Igo ng'a ne. Nonya nepati eria nerichiiko ng'a goika toamabagagete tu abang'ina, goika toamabagagete tu abanto bamenyete noborema, because ntobwati chinguru chisaine, chireng'aine toragende korwana nabo iga aria ekegwancha, so torwe amabaga buna ayio. Na ekero togoaka ekura, ebe secret ballot. Secret eria neria engaki nere twakabekire mulolongo lakini Line yachire ntambe. egachenchia eraini entambe gochia aria. Gokora oyo obwate entambe igo nero iga. Igo nero. Eh, gose riachi gochenchia rigo ande gati kabere ekero abanto basuki. Eh, igo ng'a ekero gwake ekura yao, buna nakwane na esiri yao oraye okomanya ng'a onye nakeire Grace nere nachora. Igo naye tatagochia gosugume ng'a ning'o gwakire ekura ntebie. Na. Violence tebase koba chingaki chie chikura naende nabo kogoka independent candidate buna inche bweka timbilongete to any party but nabo mbwate obosibore ntenene buna Stella mbori chikura naende ng'akerwe chikura eyio katiba nkong'ere obosibore obo igo sio lasima kila wakati imbe ase ekiama gete na. Code of conduct, ntobwate egento gekorokwa ng'a elections act richiiko ria riechikura, rigokwana igoro ya ng'aki togwe econduct during elections. Na ecode of conduct eyio ebwatete abanto bonsi pi, ebe na omwaki ekura, ebe na omonyasiasa, ebe na oria omoteneneri bw'echikura, ebe na echipolitical party. Igo richiiko erio rikoba gabani. Abanto abwo bonsi pi, onde taiyo otakeire, abwo ne kera kera engaki ndire okonyora, sometimes okobuna kwa amachiko, chingaki chia election, yagera omonto kwenyora ase ensemo embe ye richiko, ayio naro totakeire komanya ng'a amachiko ki, atakeire chingaki chia elections. Na for example, Ekero nkwe riko, nabo nda decide inche ninye maete inche Stella, lakini labda nimbwate ekebande kia nyare bobe ominto osirete, ng'ende naende inye erike, ekura, okorutumia false document, ayio namagoso ase ensemo ya ya chikura, those are offences, naende richiko buna eri nario rindibwate epenalty yaye, ase gotoka gwakorire egento buna eki, kuna.

chiabande we impersonate eyio eyio ne penalty na for example nabo oragende okore multiple registration otebe nkwe register nde iga iga kitutu central naende ogende nonye ngochii marani naende o register ororo bado eyio ni makosa nabu naende ekero okobwatwa nebwate eterm yaye hundred thousand Onye kobwate nabo goakana osoke, gose osibwe equed Lakini e inkorora ng'a etamu eria. e technology ya chenchire because okosabua ekebande kwateba ng'a aye aye norecheste tayari. Ee, Eeh, yeah. Lakini So- abanto baria bagocha ba- bareigwe kwansa. Eh, so that is how okoba discovered ng'a nkwe registered mara withani mara rimo na even technology nero people also interfere with technology bono nonye ekero chikura chiare kobarwa e system yare gochia Yeah, yarahang. ya hang yasinya gokora emeremo na even voting ekero ogo vote naro amagoso nare orakore chingaki chia ogo vote nabo ndagende aria nyekore gose ne rimama gose ne omotino tindi koigwa mprinted iga aria kabisa. False pretense, Ayio namakoso ase ensemo yechikura, na ekero ogokora igo naro nebwate etamu yaye. Na nonye mbari bagokori chikura, the commission itself, nabo baratware fraud, ebinto buna ebio because maybe wanapendelea mtu fulani, eyio inakua ni hatia. Na.

Eki iyo ni hatia. Na weapon sia oteete ng'a bono gose nkoirande nonya na abasikari onye kore in position of power, oire abasikari nabo bagokoa security who are paid by the government. Ebi bionsi pi those are election offences totakeire korigereria so that twamanya ng'a is this the right person tokoe chi chikura gose the wrong person. Because omonto onye kare in position bono iga, achake ko misuse. Chi resources chiria chigwenerete gokonya abanainchi na chia gotaarera na chia chimafuta naro akobeka chigari chia serikali ominyoka ekero nainwe mogocha komoeta ng'ende inki arachie gokora. Igo nokweboria na komanya ng'a ning'o the right person ogogutebia.
The right person ekero ogoteba kabere omwanche omotegererie noigwete ayio abwo nakoeresa oteba ng'a amang'ana ya clanism omanyete naro amange sana abuchete gusii iga iga. Ase mwanche ase noteba ng'a nkogoigeria more Onye mwateba ng'a omoerio obosenini nere ororo, naki mogocha mwarakwane ring'ana eyio? Patterns of
Clanism, I think you know political parties nchibwate erole nachirochio chigo play ase development. Na naende mbabwate chinguru chinyinge sana. ekiagera okonyora tokoirwa nomogoko twategerera. Bono buna bono gusii obonyomba bwatonyarire, ng'a goika tobagane nyomba bogetutu, torogogete, enchera nere twepangire. But intwe ekero togokora civic education togotebana ki? Obe omobasi, obe omogetutu, obe omogirango. Twensi nabakenya tore. Eki totakeire korigereria ngeri na omonto oyo nabwate the the skills chiri chi chire necessary koraa abanto. Omonto oyo nabwate integrity ekero agochia koraa abanto. Etois aise kobekwa etest eria ya chapter six ye constitution. Nastandi etesti eyio. Igo ng'a Ebi nabio tokorigereria, obonyomba bwatochandire gose. Eki nakio togoteba ng'a kamoranche gochia bosio, nimanyete nabo torabe ntochenchi bono iga, but gochia bosio nabo togochenchia ne egeneration ende egocha. Ekero tomanya ng'a we are looking at omonto na eki akorete on board tari ng'a nyomba ki arwete. Eyio ararigereria gose sana omwanche motegereri ng'a nkorenge nobwate nabi bono nabo ekerengeri kiao, naboigo ontete boigo gogoaka esime boigo naye oboriri swali gochia ase. Omobisa korwa Iya Uraia Trust ase ogokomentera kwao ase number 0704-102-102-0785-102-102 gotagenderete gokoegeri igoro ya amang'ana aya obochori ng'a ng'aki etakeirwe ebange, ng'aki etakeirwe okore, erinde erio onyore ng'a gwachorire abagambi baria barache gokonya chingaki chire motu. Ngochia tore na tore tochagenderere.

Chitaka emerongo etato na isano bere omwanche motegi nsa isato chia bono mambia ono tinkaki chigando chia omwanche motegereri nigo igontete oba okobori kwa gochia ase omobisa ore trust korokwo ng'a nere Stella Joki eh gose okomenta kwa gokwa mwanche motegereri gotogenderete ase amabori ande gose togen

Mbagoteebie ase bare, 0704120785 102 102 nenamba ye studio, nkore ki ng'a omoguso naye korika amaswali naro abwo, erieta erieta ndire bwate ng'a trust, naria emphasize mono enchera erieta erieta eri mobwate abwo ng'a ore ya trust, oririgeri sana, nabo oriwu ng'a engaki ya BBI mwarenge oo. Totachakera buna nigo togoenderera. Engaki ya bibi yaye mwarenge noboya, lakini bono mwachire engaki eye yechikura because you are doing a civic education. Eeh ng'ai mware? Nabo akoboria. Mbuya mono buna. Eh. Ritang'ani, ntaete gokwana ng'a igo nde County Coordinator ya Kisii County. Mhm.

come out. Igo engaki ya BBI namae- namaene ng'a ntwairete a low profile ekiagera ntwamanyete na which document ere valid togotumia. Okay.
Eh, naro okorwa akorokwo ng'a akorokwo ng'a Fidelis iga akoboria eriswali iga, eh, ase buna buna amang'ana uraia. Ere ori bono asio otsie agokwana korwa chinsemo chiria chia bobasiasa korwa kung'o mogondo. Noakoa korwa agoteba akoa akorika emessage korwa agoteba ng'a ase ensemo eye bono iga mwa mwateba ng'a ng'a ase youths ng'ai mokobabekerera inwe. How do you synthesize them as well?

Oyomo akorokwa ng'a Joash, Joash, ne- no are esemo eyio. So, you are also supposed konyora information eye. So information neye kera omonto, na- na for the youth. Na nonya ne chigasi echi ekero okorora orai etrust eye goapply, you are free to apply as a youth, so long as you qualify naende o- o- otware chingaki chi'ogotaara ase ecommunity yao egere obe sensitized. Okay, naro okorokwo ng'a nyaboke, nyaboke, nyaboke ere agwo chinsamu chia. Engaki ya covid ega stop but korwa February negendererete mpaka June chi chikura chikoera ngotwara tore sustained civic education eria ere continuous egendererete na The only reason eragere uraia trust etenene onye abafadhili baria bakoye support bakeiri chibesa chiaye roria nabo eratenene but all along nabo ere consistent nero. Okay. Eh, epe riga korwa insemo chia suneka. Eh, ere iga akobori iga, eh, onye, onye gatagete obokong'yi korwa ase uraia, eh, ase, ase ensemo yao totebe for example onye kare suneka, ng'ai arabanyore?

Bonchari area nero ogwenerete goikera abanto ba Bonchari with all the information so abanto ntagete kobatebia naki mobwate obosibore kong'akera esimi odemand for services chia civic education korwa uraia unless ngotebie ng'a bono iga there is no funding lakini ntwakwana ng'aki uzalendo na mtu akiwa mzalendo Kuwe na pesa kusiwe na pesa atakuwa pale ase engencho ya ecommunity yaye. Okay. Eh, ndoche ng'a gwateire amange sana aa. Eh, ndoche ng'a abanto bakwanera mono mono, ndoche ng'a eh, narore kobora ki ne riange isiko ake, ekero are kobori ng'a nabo oranyore Kisii County, nigo nebwate abanto iga buna chikategori ekorekana ng'a abasae batetaigire gotekoba, naro are kobori swali ekabira eyio, since a lot of generations, barorekanire ore obuya bwe old and new generation. Bono depending onye ne eground kiao ng'aki oragende, nabo oragende otebe ng'a erio nogende otebie abanto ng'a bono iga ng'a esi yaika ere bono iga, mobasa kogenda mwakere mobasa goakera mogaka moono, rigia omonto omoke mwakere ekura. I- intwe togokwana Buna sura hiyo ng'a trust. abe onde bwensi, Ehe. abe onde bwensi Mm. nabwate ribaga riokoboria soro ng'a ase akoeresa ago convince omoedo. Igo intwe ntori goteba ng'a aye tiga omogaka, tiga obosae, but uamuzi neye. Ee bakire. Yes kor magena. Ee. Ee magena. Magena yes. Enamba ibere.

Eh, sawa sawa mbuya mono sana ng'ene ng'ene yakarioigwa insemo chia mumachoga ari borabu insemo chia mogena noigwe takobori iswali rigiya kang'ima 0704 102 102 0785 102 102 ase riswali ogochia ase eh, omobisa Stella Choki korwa Uraia Trust eh, ekiombe gikosoma igoro ya abanto igoro ya richiko igoro ya amang'ana Ee, chikorana nde ase enchera yawe. Naki kegima Stella amaswali namange aborie gokoenda koenda. Omonto nabo atete abe register kure etown iga, naende kwanyora orusi naende ochire aa aria gose inse mochie aa marani gose wapi. ngocha mwarasomia ase eyi I think kwamobwata. Ngocha kwasa mwasomia abanto ekabira ng'aki etabwenerete koba. Ndakwane igoro ya multiple registration. Ko register naende ochi ko register asande. eyio eri ne rikoso ase richiiko. But kong'anyia go transfer otebe ng'a bono onye narenge aa ngo transfade ekura yane nchigwakera ase ande, eyio si makosa. Nabo okong'anyia ekiagera ere record eye ya indicatiri ng'a kwa transferete gochia goakera ase ande. Igo go transfer tari shida but kobeka more than one station eyio ne eshida. Na Naiwe oyokoboria igoro ya okogora abanto bachie goaka chikura, erio of course neri nerikoso, na the elections act inateba ng'a amachiko oeteti atenenerete kera omonto, ebe naye omoaki ekura, ebe naye omonyene eparty, ebe naye otenenerete chikura, ebe naye okora ki? political parties. voters, and the general community, igo kera omonto richiko eri ndimobwatete, na aba ning'o. Igo onye gogotoka ne richiko eria eoffence, ne penalty yaye nero.
Okay. Bono obwo bwa bobisa mobwate mwachoki bora bwarie we abo ba ba buraia. Eh, Eh, chinsemi.
Kisii county, Mhm. in general ntete goto- goteba ng'a bono iga Every sub tobwate county in Kenya bono erie kobwate Eh. Kenya sub county bono mwachoki bora.
but bono two I think ekero the initial recruitment yakoretwe ya otumia chi constituency, igo we had nine, Kitutu Chache North naro, Bonchari ntobwate, South Mugirango Omosubati naro oyomo, ntobwate Nyaribari Chache, ntobwate Nyaribari Masaba, ntobwate Bobasi there two,

Gotari tokomenta Oyo at moche least moetegere at momente least na abanto babo babo. eh, Mhm. buna bono iga eprocess ya okorecruit na egendererete, Mhm. eh, aba- ase baria bakobwate nonye na estatus yane nabegete ng'a Mm. onye kobwate epassion ya ecommittee yao komanyete constitution you can apply. Okay, 0704 102 102, 0785 102 102, eh, nenamba yane ya estudio, hello. Okay, narora ase ensemo eyio igo namanyete ng'a ng'aki akobanga. Hello. Aha. Ng'e obwakire buya. Yes, ne director Munyancha.

Sawa sawa mbuya mono sana, oyio akorwa inse omochie omosocho, ande chingaki chinsani chikonya komioka sana mo bisa insemi echi iga. otonya gosuka motu ase amaswali aa ase obwango, narubori iga riswali iga, abori ng'a ekero omonto akonyora akogora abanto gochia inse omochie na ogoteamini kwanza before totarande eri richamu eri, na ogoteamini because nabo okogenda gokwana na abanto bao b'ekenyoro gose enchiri goisana, oire. Eyio eyio fraud.